Faly miarahaba antsika rehetra rehetra a! Isan'andro izahay manentana foana hoe ry tantsaha malagasy aza ampiasana ny semences hybrides. Satria maninona izahay manentana tsy ampiasanareo ny semences hybrides? Ilay hybride resahiko io ilay hybride avy any ivelany, ilay avy any Chine sy ohatr'izany. Satria ireny hanimba anareo tantsaha. Voalohany aloha, Ny semences hybrides dia tsy afaka hampitomboana masomboly. Noho izany izany nareo an, rehefa mividy semences hybrides amin'ny voalohany dia tsy afaka mamokatra masomboly intsony amin'ny manaraka, ka isaky ny hamboly ianareo an dia metehatra amin'ny avy any ivelany amin'ny fanafarana masomboly, ary amin'izay fotoana izay an, izy an no hibaiko anareo tantsaha. Manomboka eo zany a, de na ampiakariny ara vide le semence a, de tsy maintsy hividy aminy nareo satria tsy manana masomboly tsony fa efa netehatra tamle masomboly semence hybride nataony zareo. Ankoatra zay koa a, rehefa metehatra masomboly am zareo nareo rehefa namboly anle izy nareo a, de adino nareo le masomboly nety paharazana, de inona ny hiafarany? Nareo tsy manana anle masomboly fampiasa nareo taloha tsony nef nareo tsy maintsy ande hividy masomboly any ivelany, noho izany nareo tsy mahavita tena eo amle fambolena dia mihena ny vola miditra aminareo. Ankoatr'izay dia mila zezika simika farak'izay betsaka koa ny fampiasana an'ilay semences hybrides. Zezika simika anefa amin'izao efa fantatrareo fa tena lafo dia lafo, noho izany nefa ianareo tsy manana an'ilay vola ahafahana mividy an'izay zavatra izay dia lasa hiantehatra, lasa vokatrosan'ny banky nareo, lasa vokatrosan'ny olona nareo amin'ilay fambolena. Dia izay ny anentanana hoe aza mampiasa an'ilay semences hybrides. Zay nefa eto tsy hoe miteny anareo aza mampiasa le semences hybrides de hoe ahoana zany a no ampiasainay ry tianao ahafahanay manatsara le vokabarinay. Haintsika tsara fa ny vary a foto-tsakafon'ny malagasy. Voalohany loha a raha ohatra nareo a te hanatsara le vokabary efa iarahantsika mahalala ange le masomboly ampiasaintsika tsy mifanaraka amle toetrandro amzao tsony e, tsy mazaka anle aretina be dia be efa misy, tsy mazaka anle tsy fisian'orana, le fahatarany orana, tsy mazaka an'ilay fiakaran'ny hafanana be, noho izany izany an, ny solution omena dia ampiasao ny semonsa ny faux fifa, zay zao eto mampiasa ny semonsa cent quatre vingt six, cent quatre vingt six ohatrany vao mivoaka vao haingana izy ity an, no ampiasainay fanaovana vary an tanety ilay resahantsika cent quatre vingt six faux fifa izy ity, dia raha mampiasa an'ilay semonsa nareo an, voaloha aloha manohana ny faux fifa satria ny faux fifa no sampam-pikarohana malagasy ananantsika, faharoa io vary Avoakan'ny fofifa io a dia vary ilay masombolontsika tantsaha ihany fa tsy ohatran'ny le semence hybride avy any ivelany na farany. Dia masombolontsika tantsaha ihany a no nohatsaraina. Dikany hoe nohatsaraina dia nohatsaraina ilay izy mba hahafahantsika mamokatra betsaka aloha satria ny tantsaha rehefa mamboly dia mila vokatra betsaka. Faharoa a, nohatsaraina ilay izy mba hahazaka an'ilay fiovaovan'ny toetr'andro. Fahatelo a, nohatsaraina ilay izy mba hahazaka koa an'ilay fiovaovan'ilay rotsakorana. Ary nohatsaraina ilay izy mba tsy mila zezika simika be dia be isika rehefa hamboly azy. Ny anay izao dia tena tsy nasiana zezika simika mihitsy fa zezika compost daholo no ampiasaina mandritra an'ity fambolena vary ity. Rehefa manao an'ilay izy dia tsotra ilay fambolena vary hatramin'izay fa fafy ny zezika. satria ny olana iny manko a lasa any amin'ilay tany tsy hinana tsisy an'ilay vary misy an'ilay zezika dia very fotsiny ilay zezika fa izay misy anazy a izay misy an'ilay vary no asiana zezika ianay izao manao linina ohatr'izao ataovy manatonatona kely ange ny caméra e manao linina ohatran'ny lavalava iny a manao traçage amin'ny angady ohatr'izao izany ilay izy a afaka mampiasa kofehy ianareo amin'izay mba hahitsy tsara fa ny anay kelikely e velaran-tany a tonga dia natao refy maty ohatr'izao. Roapolo santimetatra eo ny elanelan'ny linina a. Aza gaga nareo raha mahita an'ireny bozaka zanakazo ireny a fa manao an'ilay teknika agroforesterie zay a na ilay ala vadim-boly. Voam-bary eo amin'ny fito na valo isaky ny mandrotsaka eo ny atao a, dia mielanelany na eo amin'ny roapolo santimetatra eo koa ny elanelan'ny vary samby vary. Dia atao ohatr'izay hatramin'ny farany a izy rehetra. Dia rehefa avy eo amin'izay an, mandraraka zezika fotsiny izay an, manototra an'azy, mandraraka zezika fotsiny an, manototra an'ilay izy ohatr'izao, mandraraka zezika fotsiny an, manototra an'ilay izy. Ny fanaovana an'ilay ligne moa no tena tsotra indrindra sy vetivety dia mampiasa rayonneur. Fa ny problème anefa Ilay orana avy be tamin'ny alina dia tena somary nanana fahasahiranana izay tamin'ny fampiasana an'ilay izy satria lasa mifitsaka be ilay tany dia tsy maintsy nataonay angady ny anay ny fanaovana an'ilay izy fa tsy afaka nampiasa an'ity fa ity no tena vetivety sy rapide indrindra. Isika tantsaha moa tsy hoe tsy manam-bola isika fa ialana amin'ilay fividianana fitaovana be dia be lafo be nefa ny vola ho anao an-tokantrano rehefa tsy misy dia nanao an'izao zavatra gasigasy izao, izay tsy izay irery no efa nanao an'izao fa be dia be ny tantsaha manao an'izao. Fa ny olanay fotsiny an, ilay tany an mando be tamin'ny alina fa oram be taty Antsirabe an, dia tsy maintsy nataonay hangady ilay izy an, satria tsika koa mila mahay miaina amin'ny zava misy. Zay ary an, fa mirary soa aho dia mampirisika anareo an, aza mampiasa ny semences hybrides tompoko an, fa hanimba anareo tantsaha io. Raha ohatra ka te hanatsara ny voka-bary nareo an, dia ampiasao an ny semences. Masomboly a, vokarin'ny fo fifa a. Ampiasao reny, afaka ampiasaina koa ilay masomboly vokarinareo a, fa ny olana anefa reny a efa tsy mazaka an'ilay aretina mirongatra be amin'izao a, tsy mazaka an'ilay fiovan'ny toetr'andro a, dia manjary sahirantsika ny voka-bary fa manjifa ny fo fifa, tsy manao dokam-barotra izahay a, fa tsara ilay izy na izany ara dia teneninay foana ihany. Dia ny resaka an'ilay crotalaire tsika dia ity ilay crotalaire anaovana vadin'ny volo miaraka amin'ilay vary. Ity izany ny tanjona amin'ity a, manao apport n'azote amin'ilay tany a, manatsara an'ilay tany a, manatsara an'ilay firafitr'ilay tany ilay izy a, dia ilay raviny iny koa rehefa avy eo a ho apetraka Eo amin'ilay vary rehefa voajinja dia andrasana miala mihitsy ilay may tany iny an, dia avy eo indray efa hamboly vary manaraka dia tapahana ilay tahony iny an dia atapy kely, sady tonga dia zezika ho an'ilay izy. Ilay izy koa amin'izay lasa péage ho azy an, amin'ilay resaka fitazomana hamandoana ao anatin'ilay tany. Dia ity ilay ho ambolentsika. Tena fanaovana azy an, eo amin'ny voany telo na efatra isaky ny mandatsaka eo no atao an, dia mielanelana eo amin'ny efapolo, efapolo santimetatra ny manaraka ny liline, raha ohatra ka mandatsaka izany isika eto dia afaka efapolo santimetatra indray ny mandatsaka dia entre ligne indray ilay izy an, raha mandatsaka eto aho dia manisa ligne anaky anakiroa, manisa iray, roa, telo, ligne telo fa tsy roa, manisa ligne telo, iray, roa, telo dia any amin'ny fanintelony indray ny mamboly dia ambolena iny an! Rehefa vokatra le le vary rehefa avy eo miara mitsiry amin'ny vary le izy a, rehefa vokatra le vary a de jinjaina ny vary de le izy avela eo mandritry ny mandritry ny main-tany hiaro an'le tany, rehefa tonga indray ny fambolem-bary manaraka de jinjaina fotsiny izy fa tsy adino, avela ao anatin'ny tany ao ny fakany. Rehefa mandeha mihodina izay izay cycle izay a, mety mihinana eo amin'ny efa-taona dimy taona eo raha ka mbola tsy nanao an'izay nareo a, afaka dimy taona any a, tsy mila avaina intsony io tany io a fa rehefa hamboly ianao a, tonga dia manatsaika vary fotsiny sisa ao anatin'ilay izy. Marihana fa isaky ny roapolo andro aorianan'ny famafazana no mamboly an'ity fa tsy miaraka ambolena ny vary ilay izy fa manjary rakotra ilay vary. Roapolo andro aorianan'ny famafazana, rehefa manao sary kilazy nareo sy manisy hezy dia aorianan'izay nareo manao anazy. Jereo ary fa ohatr'izao ny fanaovana azy. Ohatr'izao ilay izy, alatsaka dia mielanelan'eo amin'ny efapolo santimetatra eo dia tao amin'ilay linina ampovoany iny. Aa! Tairo ajanony eo ary aloha dia toa dia ampitantsika manketsy amin'ny ilany indray dia avy eo tohizana fotsiny ny asa rehefa avy eo. Mandingana ligne ana vary telo an! dia manomboka any indray an! no manohy. Aa! Mandeha ilay izy an! manaraka an'iny ligne iny an! rehefa nandingana an'ilay ligne anankitelo an! ianareo. Dia ohatrohatr'izay sy ohatrohatr'izay daholo ry zareo ny fanaovana azy an! dia atao Daholo izy rehetra rehetra. Hamaranantsika an'le formation ilay teknika fanaovana fanatsarana vary an-tanety an, dia tonga amin'izay an, fihavana faharoa efa vitanay avy izy iny rehetra rehetra iny an, efa vita ava ilay vary rehetra rehetra, fihavana faharoa sady farany, fa jerentsika amin'izay nge rehetra hoe hitanareo amin'izao an, somary ataovy manakaiky kely aty nge iny camera iny an, hitanareo amin'izao an, efa maniry ilay crotaleur nambolena, efa maniry ilay izy, Dia rehefa tonga amin'izay re avy eo an ny fotoana fijinjana dia ilay crotalaire avela maniry eo fa ilay vary no jinjaina dia avela eo izy mandritry ny main-tany. Rehefa akaikikaiky amin'izay ny mahazo voany amin'ilay izy nareo dia jinjaina indray ilay crotalaire dia alaina ny voany, ilay tahony jinjaina iny tsy ho entina mody fa adaboka eo amin'ilay tany hiaro an'ilay tany. Dia izay sy izay ary an, andefasana ny sary nareo an, andefasana eo nareo hoe firy kilao an, firy sarety ny vary vokatra teto amin'ity tany folo arana ataonay andrana ity dia alefanay amin'ny sary eo daholo fa izay izay ny teknikantsika rehetra rehetra. Mirary soa daholo dia mavokara be hamokatra isika fa tsy hanafatra avy any ivelany. Tsy mampiasa produit chimique isika, tsy mampiasa zezi-bazaha, tsy mampiasa pesticide fa biolojika tanteraka miara-miaina amin'ny natiora. Mirary soa daholo ary.